Унньуктаах уһун кыһыммыт түмүктэнэн, самаан сайыммыт ымырык куйааһа сатыылаата даҕаны сэмээр үрүҥ тунах ыһыахпытыгар бэлэмнэнии барар. Айылҕабыт барахсан күөҕүнэн чэлгийэн, от-мас элгэммит үүнэн, сибэккилээн-сибигилээн турара көрүөхтэн кэрэ көстүү буолар. Саха киһитэ сайыны тутуһан, кыһыҥҥы хсааһын булунар, тэринэр кэрэ көмө буолар. Дьэ, ити көмөөрүйэр, кэпсиир Эйиги болҕомтоҕутүгар быыстапка Өрө тунах ыһыаҕынан. Киһи өрүүтүн тугу эрэ сананан, билиэн-көрүөн, уруккуну эргитэн, ааҕан-тахсыһан көрүөн баҕарар. Манна булуоххут, эйиэхэ туох интэриэһинэйинэн,

Кыыс кэтэһэр ыһыаҕы саҥа таҥас таҥнаары, мэник уолун батыһа көрбүтүн тапталга кубулутаары, дьахтар кэтэһэр ыһыаҕы саҥа ытарҕа кэтээри, дьоһун дьонун бар дьоҥҥо итэҕэтэн ааһаары. Эмээхсин кэтэһэр ыһыаҕы саҥа былаат баанаары түһүлгэҕэ тиийэн олорон былыргытын санаары. Ыһыаҕы кэтэспэт киһи суох. Ыһыаҕа суох олох суох. Үтүө күннэн күндү Наммыт улууһун олохтоохторо, ыалдьыттара, киэҥ нэлэмэн Сахабыт сирин дьоно-сэргэтэ! Эһигини кытта Нам улууһун Николай Рыкунов аатынан киин библиотека Ааҕааччыны кытта үлэлиир отдел библиотекара Наталья Павлова уонна нөҥүрүөнү кэпсэтэр киһим ыалдьытым Сардаана Юрьевна Сидорова. Саха норуодунай поэта Наталья Харлампьева хоһоонун ырыахха аналлаах хоһоонун ааҕан баран киһиэхэ эрдэрэ ис куттуун, дууһалыын, ырыах эйгэтигэр, тыыныгар киирбит курдук сананнымын. Эн киһиэхэ хардааны ылбыт санааҥ киирэн ааста дуу? Миэхэ да киирэн ааһаан, хата эрэ оҕо сааспын санаатым. Оҕо сылдьаммыт ийэлэрбит ол саҥа билиҥҥи курдук дэлэй таҥас иһин хаппыллаат, нааргын, элбэх баай куус оҕоҕо платье, барыбыт килтэлии истэҥ. Ону таһыныы-ханыыха бары ахсыҥҥы күн буоларын, өйүҥҥү күн буоларын кэтэһии бөҕөтө ыһыах. Уонна ыһыах иннинээҕи күн били

Түһүлгэ диэн саҕаламмыта. Аны тиийэҕин дьиэ массыына улахан баай онтон били тэҥэлээх айар кыммыт барыта буор босхо дьэ ким төһө дьиэ кэргэннээҕинэн улахан дьиэ кэргэннээх киһи буолуй тутан кэлэбит уонна аймахтар дьиэ манна бутуогар муннуктан улахан түһүлгэ олоро турара диэччи.
Оҕо хаас
хадара будан ол туос саҕайта хадара кэлэр киһиэхэ ыһыах өйдөллөнө Элбэх тоҕой оҕо наһаа чэй кэнсиэр көҕөтө күрэхтэһии көҕөтө от улахан ким эрэ мүһэ ылар ким эрэ кэнсиэртээн билиҥҥи курдук улахан бизнес суохтанан баран Кадыр наһаа үчүгэй сылаас өйдөбүл хаалан хаалбытыгар
Чэ, урутаан эттэхпинэ, Сардаана Юрьевна асчыт идэлээх, онон киниэхэ уйгу гыйан ыһыах аан бастаан санда, сандалы маанылаах аһаан биэрдим буолатылаатык. Онон биһиги бүгүҥҥү ыалдьыппыт биһиэхэ саламаат уонна буукпах астаан көрдөрүө. Бэрт, аһаа, остуолбутугар чугаһыыбыт уонна Сардаана манна дьэ бэйэм Үтүө күнүнэн күндү биир дойдулаахтарым, бар дьонум. Эһигини бука барыгытын бу самаан сайын кэлбитинэн, уйгу-быйаҥ, ыһыахтар чугаһаабыттарынан ис сүрэхпиттэн үөрэн туран эҕэрдэлиибин. Уонна сахалыы сандалыбыт саамай мааны астара Саламаат уонна быыппаах, ону таһынан алаадьыбыт, үтүһэлээх эппит, аптабыт элбэх тыллаалдьы иһин буола бүгүн сайы бу ыһыаҕы ханаан тураммын эһиэхэ бэйэм оҥорор саламааппын астаан көрдөрүм. Бу саламааппын мин наар бу Иннокентий Тарбахов «Сахалар бары киэн туттар поварбыт, кини кинигэтин настаабатах киһи суоҕа буолуо»

Ону дьэ, дьэрэ, биир пошаговый диэккэ дылы олор дьиҥнээх. Билигин пошаговый диэн аан бастаан бу арыы ханымаата астырбытыгар манна миэхэ икки жүз грамм арыы баар. Бу сүүс сүүрбэ грамм диэн улаата чим маны үбүһэннэн наһаа олоҕоһар олор буолбакка бурду. Биир литре уу, уубут наһаа олох тымныы им булбатах ин сылаас соҕус уонна кыртыы кыран түгөҕө ээбли бүтэһигэр табыганатарбар туус. Так, астан арыыбытын Мин ону астыырга былааны миискэбит били түгэҕэ иһин-халыҥ соҕус буолара ордук. Холбоотооххо да ыстыахха сөп. Ууллуор дылы маннык ааһа турдун, уулла турдун.
Ууллуор дылы биһиги ардыы кэпсэтэр кылаханьы этэ сахалыы сиэринэн киһээн бастаан этэргэ дылы кимтэн төрүттээххин, хантан хааннааххын, кэпсэтиэххэ, билсиэххэ, нөҥүтэ кэпсиэххэ. Мин бэйэм номул ууһун саамай түгэх сытар наһаа кэрэ айылҕалаах бултаах астаах сир астаах арбын диэн бөһүөлэктэн төрүттээхпин элбэх оҕолоох дьиэ кэргэҥҥэ төрөөбүтүм ыал улахан оҕотунаабын биэс кыыспыт икки уол ону баҕар ыал улахан оҕото буоламмын Аска эрдэһистыбытым буолуо дуо, хайдах дуо? Төрөппүттэрим иккиэн учуутал идэлээхтэр. Ийэм Барамыгин Наталина Семеновна үйэтин тухары учуутал, начальнай кылаас оҕолорун үөрэтэн, оннук кырдьыар дылы үөрэппитэ. Аҕам Юрий Васильевич Потапов Саргын, Булунам улууһун бары билэр поэппыт. Элбэх ырыа. Саха сиртэн аранта бары билбитэ Владимир Араджиан наһаа сидик ити кини тылыгар суруллубут ырыалар кыыллар ол уонна өрөгөй ырыалара бу дэриэбинэбит элбэх ырыа ааптара мин бэйэм тоҕон үс сыллаахха ыал буолбутум онтон бастаан көрүкөҥҥө туран баран икки тыһыынча биир сыллаахха манна көһөн кэлэн дьиэ туттан билигин Уже олохтоох манна олоробут. Үс оҕо күн күбэйиэтинэбин, кэргэннээхпин. Манна кэлэн бараммын сүүрбэччэ сыл кулинаркаҕа үлэлээбитим. Кулинаркаҕа үлэлээбитим. Онно онно сылдьан үөрэнэн, элбэх олох маастар-повардар кытта алтыһан, наһаа үс сүбэлэри ылан, кинилэр миигин үөрэппиттэрэ наһаа элбэх. Сороҕор маннык кутан туран да буолбакка, күрэх дьаҥын бile үөрэнэҕин аһаҕаан, били астыы турар мааска туолардар көрөн үөрэнэр ыйытаан биир буолар этэ. Оннук сүбэлээммин махталым наһаа улахан, тэрилтэбэр. Ээ, билбитим, көрбүтүм элбэх буоллаҕа дии. Уонна дуо диэхпиний? Арыыбыт син ыллан эрэр. Уонна барбынтан төрүттээҕим быһыытынан аҕам суруйбут дьоһун мааны арбыным диэн хоһоонун кадыры аҕалыбытым наһаа баҕарабын. Сайын иһин буолбутунан сайын манна арбыҥҥа ситэр хотор, ситэр тупсар айылҕа сибэккилээх хонууга хойдор мустар лыах үөрэ, үчүгэйин, үүт тураан, үрүҥ туман түһэрэ, Итии салгын ил гынан эйэҕэстик куоһара. Түүнэ түүнтэн туспалаах, күнэ күнтэн дьиктилээх, тыала кытта атыннаах, чэбдик, ыраас салгыннаах. Алдан Лена өрүстээх, талбыт курдук күөллэрдээх, тэҥкэ хара тыалардаах, дэлэй, өлгөм дэлэй сир астаах, дьылҕа хантан ыйаахтаах төрүт сиртэн төлкөлөөх

сир астыыбын, ханна да бар чупчугас суһал хаптаҕас, хара хаптаҕас. Бу саламаат араата олох били былыргыны диэри курдук быһылахтар. Маннык курдук бу буоллаҕына атын саламаат. Урут була биһи мин маама наар çox сүөгэй саламаат оҥорор этэ дии. Сүөгэйгэ бурдугу тиэр этэ уонна били холордоох холутан кутан баран көрсүһүү тоох тэрээһин буолда даҕаны. Наар Ол арыыта чэргийэ сылдьар маннык саламааты сылдьыбыппыт.

түһүлгэ тэринэн, толору сандалы асыстанан, ыһыаҕы ыһыах курдук көрсүбүттэр. Син биир онно хас биирдии хаһаайка маннык сахалыы аһын астыыр буллаадьы. Аны була маслопаахылытынан Ол эрэ хаддары маннык та ыһыах буолбат тиһэр ситиминэн буолар гынан бар киһиэхэ син биир ыры көтөҕүлүү маннык сааһыланыы курдук баар дии. Бу сыйа били иннэ даҕаны Ыһыах иһэбит диэн санаа иэйии хайдах киэҥник тууһардый онно билинэр. Оттон бу бэсиэ саамай били күөх ти саамай туох олох чээлэй күөх кэммит саамай ыһыах кэмэйин буолан кэтиһэбит. Аны билигин күн үрүҥ түүннэ хадра бу билигин бэсиэгэр маннык ыһыахтаатаххына сахалыы сиэринэн били алгыс ылар курдуккун дьэ арамаччыланар хадра айылҕаттан сэниэ эбинэр курдук буолаан диэн

били санаа хайаан кэллэхпинэ санаан кэлэмнэн бастакы сахабыт сирин бастакы президенин Анна Николаевна күссүннөрө кэллибит. Аны бу библиотекаҕа хайаата уонна эппитэ олох былыргы урукку сахалар маннык билигин дэ үөспүт суолла кыайын доруобуйаны кэпсиэттээбэт аны саха урукку сахалар хайдах доруобай этилэр инде урукку сахаларын маннык Олох үүтүнэн-арынынан иһэллэр, аһыллар этэ дьэ, ону күнэр хамсаныылара элбэҕэ диэни оннук ааһаҕын дии. Билиҥҥи биһиги дьоммут былаана элбэхтик наһаа маннык курдук сүүрүү-көтүү, былааһын-талааһын диэн суохтанааччы, онтон биһиги өбүгэлэрбит барыта мастарын-отторун бэйэлэрэ уһуктан, буктаан да, сайыныы да. Ол иһин ити олох чэ, олох маннык ууннан-арыынан турар били кымыһы булбуттаҕа иһиллэр этэ диэн

минньигэс буолар. Уонна биһиги кулинаркаҕа үлэлиир дьоно били наар туохха үлэлиһиэхтээхпит дии, сакааска. Дьон сакаастыыр, аһынастыыбыт. Ол иһин онно били көдьүүл дуоһаҕа сыҥааҕын, ураҥҥын. Ханна эрэ минньигэс буоллун диэн астыыгын. Дьэ бу наһаа үчүгэйдик бу арыыта арыыта таҕыста. Ити оргуйуохтаах да. Бу уже бэлэм буолла. Аны баланы кыратык кыратык били саламаан наһаа тустааҕа. Били маннык кыратык кыратык табыганы тааччы. Мандай Кытарбаахап кинигэтигэр суруллубутунан буолла туох диэҥҥэ. Арыыбытынан эмиэ оҥороллор да, ону арыыбытынан оҥорор буоллаххына куус куппаах кинигэ. Арыы кидьик Арыыбыта били бэйэтэ аһа аһыҥас амтаннаах тыллаах дии. Ол иһин бу арыыта таҕыста. Саламааппыт бэлэм буолла. Маны буоллаҕына итии итиилии били бырааһынньыктары кэйэн кыракый кыракый маны туурсуйанна. Биирдии киһиэхэ сөптөөх гына

Кинини кытта били бу бырааһынньыктарга саха киһитэ мин биир билигин Анахха сөбүлүүр урут иһин сиэбэттэр иинилэйдии хорохтор. Билигин киһи бата халанаация буолбута. Урут саламаатыттан ырыахха эрэ диэн этэ. Билигин билигин бигэр күннээҕи да туохха манна ис били

Ээ, билигин булан быырпах Астаан көрдөрөн быырпах, оттон биһи эмиэ сахалар саамай бастыҥ утахпыт буолар, оҕолуун, улаханныын бары өрөбүллүүбүт сайын быырпах оҥорон, били холодильникка уган баран тымныыга иһиттахха наһаа үчүгэй буолар дии били сөрүүтүүрүн даҕаны, хара тутоойу да курдук. Оҕолор эмиэ элбэххэ сөбүлээн иһэллэр. Уонна оттон ыһыахпыт сандалытыгар эмиэ биир бастакы уурар бүлүүдэбит буоллаҕа дии утахпыт. Бу маны быырпахпытын эмиэ бу дьэ кинигэбиттэн, Никититтэр Баахыр кинигэтиттэн арыйа баттаатым үлэти икки ньыма диэн сурууллар. Киниэхэ ону мин наар бастакы ньыматынан оҥоробун. Угушонка үһүс, кефир уонна уу. Уонна хайааччыбын били. Арыый да аһыы буоллаҕына иһин биир кыратык саахар эрэн биэри биэрэбин утуйабын. Аны саахарын кини көөнньөн иһэр буоллаҕына сиэн иһэр били хайдыра хайыыр. Ону оҕолорго миниэс буолун диэн суокка майгыннатан бэллэ аҕай. Син бии сладкай болс буолааччыт. Буолуоҕуҥ курдук, манна буолана үс лиитирэ быыппаттахха гына икки лиитирэ икки үһүс диэн. Олох маны устуруок оту туһабын. Чэ, уонна буоллаҕына туохпутун кутабыт. Бу биир бааҥка сгущенка үүппүт. Ону кутабыт. Вот. Онтон иккис ньыма буллаҕына саахарынан оҥоһуллар, онно үүт буолар туга. Туораттаах, үүттээх. Мин буола пока алҕастаан хайыырбар олох саахар куппаппын бу сгущенка уонна иккис сатаан манна суорат. Билигин ити эрэллэрбит оҥороллор дии, үксүн эрэл диэн, онтон Дэриэбинэҕэ бардахха бэйэлэрэ оҥорбут суораттарын оҥорбутахтара сүмнүүр сылааччы. Манна мин эйэбиккэлиэххэ Ааһа билигин быыппах диэн. Кымыс диэн былааһыта дьиҥнээх туга билэр биэни ыан онно били иҥииринэн хайыыллар дьэ иҥиир быраҕан унан көөнньөрөллөр дьэ

Быдан күүскэ хабахтары тахсар буолаллар үөһэтигэр. Бүттэ. Үс лиитирэ тахсар быыппаппыт бэлэм буолла. Ахтыыбыт уонна

Бу сиппий бэлэм буолбут диэтэхпитинэ били иһиттэргэ кутан холодильниктар булан түһэбит быһаары. Барыгытын уйгу буйан ылаттарынан бүгүн эҕэрдэлиибин, доруобай буолун, дьоллоох буолун, чэгиэн чэбдик сылдьын.
Ыһыах күн айыылар сиргэ ордук чугаһыыр кэмнэригэр үөрэ-көтө, киэҥ-хоппус өҕөстөөх, үөрүүнэн, иининэн сырыттахха олоҕуҥ оҥкулаат сылааһынан туолуоҕа. Хас биирдии күн ураты күн. Күн диэн бүтүн олоҕу иҥэринэ сылдьар дьоллоох буолуҥ.